Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти әниләрегез. Бу музыкаль кайма хит парады һәм аның алып баручысы мин Айваз Садыров. Алдагы бер сәгатьтә без туктап тор. Нишләп әле мин сине көтеп торырга тиешмен? Бу бит минем тапшыру. Караны. Сәлам, my friends! Бу музыкаль каймак. Пу, нинди музыкаль каймак? Минем үз хит-парадым булырга тиеш. Бу музыкаль байрак хит-парады. Һәм аның алып баручысы мин, татарның иң популяр блогеры Хамды Нюша. Хәзер чыккан клипларны карыйм да исем-акылым китә. Бөтенесе дә бер станоктан чыккан шикелле. Кайда сюжет, кайда мәгънә, кайда драматургия? Ул киемнәрен әйтер идем, ул чәчләре. Уф! Операторларны камера тотарга, режиссерларга картиналарны тулаем күрергә өйрәтмәгәннәр ахрысы. Әй, җырлар турында әйткән дә юк. Менә безнең заманнарда ул клиплар иде ичмасам. Карый карый карап тыеп булмый иде. Заук белән төшерелгән ул план, ул кадр, ул эчтәлек. Минем хит-парадларда шундыйларга гына урын бар. Музыкаль байрак Хамдюнуша белән башлыйбыз!

Рәсим, беренче булып, Союзмультфильм белән хезмәттәшлек итеп, мультипликацион клип төшерә. Ялгыш каенны. Бөтен артист каен турында булмаган җырларны каеннар арасында клиплар төшереп бетерде. Рәсим барсыннан да хәйләкәррәк булып чыкты. Каен турындагы җыры каеннарсыз. Шуңа күрә бишенче урын. Зөфәр Хайретдинов буйдаклар. Хәзер авылларда яши әбиләр дә бабайлар. Буйдаклар йөри картаеп, өйләнергә кеше юк. Беренчедән җыр бик актуаль тема турында. Әнә, хәзер дә эстрада буйдаклар белән тулган. Ленар Яшен, Илназ Гарипов, Ранил Нуриев, Элвин Грей, Мөнир Рахмаев. Ләкин Мөнир минем контроль астында аңа сүзем юк. Сез бит беләсез инде хәзер бөтен артистлар туганнарын төшерә. Соң шул моданы Зөфәр кертте бит инде эстрадаға. Ул бу клибында моңа кадәр халыкка күрсәтмәгән өч бертуган игезәген күрсәтә. Хәйдәр, Әнвәр, өченчесе кем әле? Әбүзәр. Сез көнбатыш стилен эстрадага Элвин Грей алып килде дип әйтәсез. Эй, үзегез күреп торасыз. Зөфәр клибында Чын көнбатышны күрсәтә. Аның җырының көе дә Көнбатыш Американыкы. Шуңа күрә дүртенче урын. Өченче урын. Болгар кызлары күршеләр. И-и-и, ахирәткәем, карале, хәзерге яшьләр бик модный киенеп йөри. Әйе шул, хәзер безнең заманалар түгел инде. Күрдегезме, күрдегезме? Хәзер мондый мощный клипны берәү дә төшерә алмый. Монда чын Голливуд эффектлары бит. Менә бу моушн дизайн ичмасам. 3D-ның соңгы технологиясе. Узыгыз! Рәхмәт, балакаем, рәхмәт, яхшылар! Күршеләр! Әбиләрнең авызларына кадәр чын. Әле аның мәгънәсе дә нинди көчле. Олыларны хөрмәт итәргә өйрәтә бу клип. Хәзер тере әбиләргә дә хөрмәт аз. Ә монда мультик әбиләреңне чәй белән сыйлыйлар. Шуңа өстәп, милли татар халык ашларына Нинди популяризация бит бу! Һәрберебезгә без бу җирдә күршеләр. Клип төшерү расход кына түгел, доход икәнен дә раслый бу клип. Карагыз нинди футболка! Бетсә дә, күршегә без кереп. Сантелька! Минем әле дә сантель! Менә дигән связь. Ва! Молодцы кызлар! Икенче урын! Салават туган көн! Матур бүген бигерәк тә Бәхетле бул кайгы күрмә Әйтергә кирәк, клип бомба! Туган көнең якты бу! Джип 400 грамм алтын! Мобильник ул елларда бер генә артист та моның кадәр байлыкны бер клипка да сыйдыра алмый иде. Саят молодец! Изге кеше! Карагыз! Ватылып калган машинаны кулын тидереп кенә кабыза. Сине баш исемнәр каеннар, сайрар кошлар каен саен. Кара-кара, гаишник! Саксызлык каешы эләктермәгәнсең дигәч, мине Алла саклый дип җавап кайтара Салават. Әт, молодец! Салават коррупцияга каршы. Ул телебез өчен дә борчыла. Ул вакытта ук борчыла башлаган. Салават тирәюендәгеләргә татар мәдәниятен тарата, ана гаишникларга да үзенең татар җыры язылган кассеталарын өләшеп йөри. Салаватка икенче урын. Ни өчен беренче түгелме? Карагыз әле, ул клип башында тәмамлап башын ия. Ә уң ягында хатыны да бар. Ә аннан берни булмагандай, икенче кызны туган көне белән котларга китә. Шуның өчен икенче генә урын. Ә беренче урында минем яраткан Рафаил Латыпов. Менә нинди булырга тиеш артист. Күрдегезме, кадрда үзен ничек купшы тота? Андагы җиңеллек, андагы грация, бию хәрәкәтләрендә бернинди артык элементлар юк. Детальле карасак, брейк-денс стиле сизелә.

Прическасы искиткеч начос. Экстравагант челка. Мондый прическа булганда бернинди парик та кирәкми. Рафаэль клибында спец эффектларны бик урынлы кулланган. Хәзерге клипларны шулай төшерсәләр, Күптән югары дәрәҗәгә чыккан булыр идек. Менә яшьләр үрнәк алыгыз. Күрдегезме, нинди сыйфатлы клиплар төшерә идек без заманында. Эх, югалттыгыз! Сталин җитми! Бу музыкаль байрак хит парады иде. Безнең заман клиплары иң яхшысы. Яшәсен Советлар Союзы! Әйдәгез, йоклап ятмагыз! Безнең шоу-бизнеска әйбәт клиплар төшерегез! Сыйфатлы клип төшерәсең киләме? Әле аның кадәрле куркырлык очрак түгел. Мин сезне коткарачакмын. Хандунюша Motion Production Corporation сезгә во дигән клиплар төшереп бирәбез. Кемгә менә дигән клип кирәк, миңа языгыз!